Jenny James y dwy a'r um, trysor o'r cylch feithrin, yr ysgol feithrin Cysmal y dwy, um, ond hefyd dwi'n rhaid y grŵp ti o fi a'r pobl wedi marcha. Dechreuodd y cyfrif wedi dwy flynedd yn ôl, wel, swn i am tri flynedd yn ôl nawr. Yym, oedd un yn Casnewydd Bach, ond oedd y plant i gyd wedi tyfu lan yn mynd i'r ysgol, a we dipyn o babis yn cael eu geni yn y pentre, a we angen rhywbeth I ni gyd yn cwrdd gyda'n gilydd, mae pentre yn pentre bach ble mae'n gallu bod yn unigol iawn. Dim ond un bws sy'n mynd trwy'r pentre, so we angen ni cwrdd a cael amser i siarad, cwyno beth yw'r problemau a'r um, helpu gilydd mas, cael dishid y coffi. Mae'n rili really neis bod mae'r rhywun yn gwneud dishid y coffi ti, falle bydd yn yr unig dishid o goffi dwy'n ti'n cael. Um, mewn wythnos, achos os ti'n neud ei hunan gyda babi, ti'n mewn gyda amser. Dysg si Cymraeg byti deg blynedd yn ôl, um, ges i cyfle i bod yn LSA yn ysgol yn y Bogoen, a mae penwaith Mrs Eleanor Thomas wedi rhoi Chance i fi i gweithio mewn dosbarth Saesneg ond defnyddio iaith gyda staff, iaith Cymraeg gyda staff i gyd a'r yym wel fy staff yn ffantastig i helpu fi mas, helpu fi gwella Cymraeg. Yym newidiais i iaith gatre i siarad Cymraeg gyda gŵr fi achos mae'n teimlo bod e'n Cymraeg ac wedyn es i i dysgu bod yn athrawes a nawr dwi'n dysgu trwy'r iaith Cymraeg a Saesneg a hefyd defnyddio Cymraeg yn y Ysgol Feithrin ac yn y grŵp TUV i helpu rhieni arall nawr i dysgu Cymraeg a defnyddio Cymraeg gyda'r plant nhw. Ar ol ma plant wedi bod da ni, ma nhw'n gwybod llawer mwy Cymraeg, mwy Cymraeg na beth o nhw, ma nhw'n gwybod i eistedd lawr ar carpet, bydd yym geiriau ni'n defnyddio fel croesi coesau, yym ewch i eistedd at y ford, pethau fel yna, ac os ma nhw wedi dod o'r tŷ ble ma'r mamiaith yn Saesneg, ma nhw'n Mae'n Mae fe'n rhoid eich un o arwm maen nhw wedi bod i ti a fi, neu cylch meithrin, mae'n mae'n mwy o deall da nhw am Cymraeg, achos mae ysgol yma yn ysgol Cymraeg, mae llawer o pobl yn y pentre yn defnyddio yym iaith Cymraeg gytre a gyda'n gilydd, a mae'n helpu nhw ddim yn teimlo bod maen nhw'n mas o'r

Yym, tua blwyddyn yn ôl, daeth un o'r rhieni ata i a gofyn a bydde ots os byse hi yn sefydlu cylch ti a fi yn y pentre. Enw hi yw Jenny James a mae blwyddyn 'di mynd heibio nawr a mae hi wedi sefydlu'r cylch ti a fi. Mae'n llwyddiannus iawn, mae'n denu blant o, wel, cylch o tua deg milltir siŵr o fod, maen nhw'n teithio draw a mae hi'n hyfryd gyda'r plant. hybu'r iaith yn naturiol gyda nhw a nhw'n cael hwyl ysbryd gyda hi bob bore dydd Mercher. Um, peth positif iawn i fi yw cael Cylch Ti a Fi nawr yn rhan o'r ysgol. Mae Cylch Feithrin wedi bodoli yn Cysmar ers blynyddoedd maith, um, Ond mae Cael Cylch Ti a Fi jyst yr cam nesa i fi er mwyn cyflwyno plant i'r iaith yn gynnar iawn. Mae nhw'n gyfarwydd â'r geirfa cyn mae nhw'n trosglwyddo i'r cylch meithrin ac wedyn wrth gwrs mae hwnna'n cael ei effaith positif ar plant i ni'n derbyn mewn i'r ysgol a um, gan amna mae nhw'n mae dealltwriaeth dan o'r iaith a mae nhw'n dechrau um, siarad gan defnyddio patrymau um, elfennol cyn mae nhw'n dod mewn i dosbarth derbyn ni. So mae hwnna wrth gwrs yn

Reit, enw i Lisa, mae doi o blant y fi, Elis Esther, mae Elis yn ddwy a mae Esther yn bimp mis, a ni'n dod lan i'r cilch bob dydd Mercher. Ni'n mwynhau yma, a mae'n greit i Elis cael cyfle i chwarae yn rhywle, mae pob un yn siarad Cymraeg. Dad i fi fod yn y mole, ni'n wylio am rolau i fynd bod i fod bob dydd ar plant, gadw nhw'n hapus, a mae teulu da fi'n dod fan hyn, a nhw'n gweud bod e'n ffantastig, so dwi wedi dechrau dod, a ni'n joio dod bob dydd Mercher. Dwi'n falch iawn bod Jenny wedi cael ei enwebu am y um, wobr yma. Um, dwi'n credu bod ni'n hollol heiddi fe. Mae'n gweithio'n galed bob dim amser. Mae'n mae cael y grŵp mawr o bobl yn dod yma a mae'n gweithio'n galed iawn i wneud popeth trwy gyfrwng yn Cymraeg a mae'n rhoi disio y goffi i ni. Mae hwnna'n beth mwyaf bwysig i mam fel fi a ni'n mwynhau fel ni. Yn fy marn i, mae Jenny James yn llawn haeddu i'r gwobr yma. Yym, hi sy 'di dod â'r syniad o sefydlu'r cylch yn yr ardal, hi sydd yn arwain y cylch bob wythnos, a dim jyst arwain y peth, t'mo', mae'n mynd y milltir ychwanegol 'na, mae'n trefnu tripiau, maen nhw'n cael nosweithie cymdeithasol, ac mae hi yn rhoi posteri lan a rhoi cylchlythyron allan i'r gymuned fel bod pawb yn gwybod bod y Cylch Tueddu yn bodoli yn Ysgol Casmahoch.
Pam dwi'n heiddi ennill? Dwi ddim yn heiddi ennill, mae grwp tueddu yn heiddi ennill. Um, popeth dwi'n neud, mae fy voluntary, dwi ddim yn cael ei talu am fy byd. Ond i gweld plant yn gwella, faint mor hapus mae rhieni, a pob un yn gweud diolch trwy'r amser i fi. Dwi'n teimlo bod wedi ennill yn barod, jyst yn cael y reaction o'r cymuned um, ac i gwybod bod fy rhywun yn fodlon roi enw fi lawr am y gofel, dwi'n teimlo'n touched iawn bod mae rhywun wedi gwneud na. Um, mae rhieni gyd yn heiddi ennill achos Nhw sy'n helpu fi yn rhedeg y Grŵp Tyfu, heb nhw bydd e ddim yn rhedeg o gwbl. Fi sy'n seto pethe lan i dechre 'da ac yn trefnu pethe ond heb cael rhai rhieni sy'n golchi lan, sy'n neud dish o te, coffi, amser dwi'n gorfod neud rhywbeth gyda'r yym merch fi neu yym ma' nhw'n cloi lan spills ar y llaw os ma' rhywbeth 'di safon i dros, ma' nhw'n helpu tacluso lan reit gan y gap. Do. Mae pawb yn gweithio gyda'n gilydd a mae wedi helpu fi yn teimlo'n rhan o'r cymuned yma ar ôl symud yma ambythdi tri blynedd nôl.